Хәерле көн балалар! Кабаттан онлайн мәктәпкә очрашуга шатмын. Без үзебезнең яхшы кәефне, матур елмаюыбызны башкаларга бүләк итик әле! Кулларымны сузам сиңа, дустым, елмаеп, көлеп, кушылсыннар башкалар да безнең Дуслыкны күреп. Балалар, без сезнең белән әкияткә, сәяхәткә барырбыз. Ә анда эләгү өчен без тылсымлы сүзләр әйтергә тиеш. Ә хәзер күзләрегезне йомыгыз һәм минем арттан кабатлагыз. Өч тапкыр кул чабыйк, дүрт тапкыр тыпырдыйк. Уңга, сулга борылыйк. һәм әкияттә уяныйк. Исәнмесез, балалар! Минем исемем Аленушка. Миңа ярдәм итегез әле, зинһар. Минем энем Иванушка югалды. Әти белән ием базарга киткәндә, энеңне әйбәтләп кара, бер җиргә дә үзең генә калдырма дип киткәннәр иде. Ә мин иптәш кызларым белән Уйнап онытылганмын. Кайтсам, энем юк. Аны Убырлы карчыкның кошлары алып киткән. Балалар, сез нинди әкияткә эләккәнегезне белдегезме? Әйе, казлар, аккошлар. Балалар, сез миңа энемне табарга ярдәм итәрсезме? Әйе. Яхшы. Әфәрин, юлга кузгалыйк. Исәнме мич! Мич, мич, әйт әле, казлар, аккошлар кайда очты? Балалар, мич безгә ярдәм итсен өчен нишләргә кирәк? Әйе, шулай. Безгә мичне ягып җибәрергә кирәк һәм пироглар пешерергә кирәк. Ә мичне нәрсә белән ягалар соң? Дөрес, утын белән. Бу утыннар гади генә түгел икән, анда сораулар язылган. Әйдәгез, сорауларга җавап бирик һәм мичкә утынны сала барыйк. Игътибар белән тыңлагыз. Ел фасылларын атагыз. Хәзер нинди ел фасылы? Елда ничә ай бар? Бер атнада ничә көн? Ике кулда ничә бармак бар? Светофорның ничә төсе бар?

Әйдәгез, җавапларны карыйк. Әйе, җаваплар барысы да дөрес. Мичне яктык, ул безгә Алмагашка таба юл күрсәтә. Алмагашка барганда, Уннан бергә кадәр кирегә санап барырга кирәк. Әйдәгез, бергәләп саныйк. Ун, тугыз, сигез, җиде, алты, биш, дүрт, өч, ике, бер. Әфәрин! Менә алмагачка килеп тә җиттек. Алмагач белән исәнләшик һәм сорыйк. Алмагач, алмагач, әйт әле, казлар, аккошлар кайсы якка очтылар? Балалар, алмаларым гади түгел. Биремнәр белән шуны эшләсәгез, әйтәм. Игътибар белән карыйк. Бирелгән сүзләрнең киресен әйт. Ак, зур, озын, киң, бөек, көн. Ә хәзер әйдәгез бергәләп җавапларны тикшереп карыйк. Ак, кара, зур, кечкенә, озын, кыска, киң, тар, биек, тәбәнәк, көн, төн. Рәхмәт, балалар! Алмагашка булыштыгыз. Сөт елгасына юл тоттыгыз. Алар шунда очтылар. Менә елгага да килеп җиттек. Исәнме, сөтле елга? Әйт әле безгә, казлар аккашлар кая очтылар? Ә сез минем табышмакның җавабын тапсагыз, әйтәм. Ди, игътибар белән тыңлыйк әле әйдәгез. Алгы тәпие кыска, чабарга ул бик оста. Соры тунын сала да, ак тунын кия кышка. Нәрсә ул, балалар? Әйе, шулай, куян. Алга таба дәвам итәбез. Урманнан чыгар, корсак асты чуар. Койрыгы сырлы, хәйләсе күп төрле. Әйтеп карагыз әле, нәрсә икән? Нәкъ шулай, төлке. Алдагысын тыңлыйк. Җәй буе бал җыя, кыш буе Хәл җыя. Балалар нәрсә икән соң ул? Әйе, бал корты. Булдырдыгыз, балалар. Әйдәгез, бал корты җырын җырлыйк әле. З-з-з. Ә бал корты җыры нинди авазга башлана? Әйе, бик дөрес. Зы авазына башлана. Ә хәзер зы авазына башланган сүзләр әйтегез. Зонтик. Зефир. Зал. Зур. Зәңгәр. Булдырдыгыз, балалар. Әфәрин. Биремне үтәдегез. Елганы сөендердегез. Ә елганы үтәр өчен нәрсә кирәк? Нәкъ шулай, күпер кирәк. Күпер гади түгел. Биремнәр белән икән. Ә хәзер мин биремнәрне укыйм. Шул биремнәргә җавап бирсәк, безнең күперебез нык булыр һәм елганы үтәрбез. Тыңлап карыйк. Алты саны янәшәсендәге саннарны табарга кушкан. Дөрес эшләдегез микән? Тикшереп алыйк әле. Әйе, Алты санының күршеләре биш һәм җиде икән. Җавап дөрес булган. Карагыз әле, балалар, чирәм өстендә хат ята. Беләсезме, бу хатны убырлы язып калдырган. Әйдәгез, хатны укып карыйк. Әгәр дә сез минем биремне дә эшли алсагыз, мин сезгә Иванушканы кайтарам диелгән. Сезгә саннар язылган. Шарлар бирелгән. Шарларны тәртип буенча урнаштырырга кирәк.

Балалар, Убырлының да биремнәрен үтәдегез. Менә Иванушканы да Убырлы карчык безгә кайтарган. Рәхмәт сезгә, балалар. Сез миңа энемне табарга булыштыгыз. Хәзер әти белән әниемнең сүзен тыңлармын. Сез дә зур, акыллы, Игътибарлы булып үсегез, кечкенәләрне рәнҗетмәгез. Менә безнең сәяхәтебез тәмам. Бүгенге эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Сау булыгыз, балалар!